Salam mähriban doganlar dostlar meniň kanalyma geleniňiz üçin size minnetdarlyk bildirýän beýik Allahdan siziň hemmäňize jan saglyk dileg edýän bu gün men size türkmeniň milli nahary bolan burçluja una bişirişimi görkezjek. Hamir üçin bir ýumurtga, ýarym çaý çemçesi ýaly duz, iki-üç nahar çemçesi ýaly suw guýýas. Allygyça un guýýas hem-de ýugrup başlaýas. Gaty özlüje, gatyja hamir bolmaly. Men öz maşgalama görä birje ýumurtga ulandym, sizem öz maşgalaňyza görä azaldyp, köpeldip bilersiňiz. Bu nahary biziň halkymyz derman nahar hökmünde hem ulanýarlar. Dem alyş ýollarynyň sowuklama kesellerinde, dimew kesellerinde näsaga gurçulyja unaş bişirip berýärler. Agyr näsagy aýaga galdyrmakda-da bu naharyň peýdasy uludyr. Indi hamyrymy ýorup boldum. Indi hamyrym dynjyny alýança naharymy atarjak. Unaş üçin gerekli zatlar. Ownuk dogrulan et. Şu görnüşde ownuk dogradym. Towuň etinden hem etip bilersiňiz. Noýba. Noýbany e, bir 5 minut ýaly gaýnatdym. Gaýnadyp suwuny dökdüm. Sebäbi naharyň gün özüne atanda nahary garatýar. Eger noýbaň ýerine mäş bolsa ulam bolýar. Patyk ýa-da düýäň çaly ownuk dogralan sogan hem-de sarymsak. Sogany, sarymsagy gaty ownuk dograýan. Naharyň içinde bişip ýitip gitse gowy bolýa. Günebakar ýagy, isleseňiz mal ýag ýa-da mesge ýagam ulanyp bilersiňiz. Sarymsak ýarym çaý çemçesi ýaly narpyz. Bulary men nahar bişenden soň iň soňunda atjak. Indi naharyň aralygyna gyzyl burç atjak. Gyzyl burçam öz islegiňize görä Eger siz halaýan bolsaňyz ikisini üçüsini atyp bilersiňiz. Ýagyny guýýas. Etini atyp gowurýas.

Ine soganlyk, sarymsaklyk etler gawruldy. Depäjik ýanýan otda et gawurmaly. Bir metr suw guýdum. Çünki aýtşym ýaly öz maşgalama görä üç adam taýýarlaýar. Indi aşagyny güýçlendirýär, gaýnamaga goýýar.

Aşagyny ýuwaşatýar. Şimdi etiniň tagamy çykýança biraz pişirýär. Şimdi olsa hamyryny ýaryp başlaýar. Bu nahary biziň türkmen zenanlarymyz pomidor, kartoşka, käşir, gök burç goşubam bişirýärler. Olam gaty lezzetli, gaty tagamly bolýar. Ýöne biziň Balkan sebitlerimizde bu nahar köplenç şu görnüşde bişirilýär. Meniň öz çagalarym-da şu görnüşde bişiremde gowy görýärler. Hem-de biz düýä çalmy goşýarys.

Indi bolsa unaşy kesip başlaýar. Unaşy gaty inçe kesmeli. Näçe inçe kesdigiňçe nahar şonça-da tagamly bolýar.

Indi noýbasyny atýas hem-de burçuny atýas. Noýbasy 2-3 minut ýaly gaýnamaly, ýöne doly pişmelýär. Sebäbi unuş bilen hem gaýnajak. Men suwuny az gördüm, şonuň üçin 250 gram ýaly gaýnan suw guýjak. Üç minut bişirýär. Indi un aşnatýar. Un aşyny bir elimiz bilen atmaly, bir elimiz bilen hem garyp durmaly. Ýelmeşmez ýaly.

Men şu taýda nahara kän tagam çykmaka gyzyl gurçuny aljak sebäbi birhili tutýanly bardyr, çagalar bardyr, garrylar bardyr, burçly iýmäni halamaýanlar bardyr. Soň naharyň gapdalyny öz tabaklaryna burçdan bölüp alyp, ibermeli. Indi unaşy 5 minut gaýnatdyk. Gatygan goşýar. Gatygynam bir elimiz bilen garyp, bir elimiz bilen hem goşýar. Ýogsam kesilmegi mümkin. Aşagyny söndürýäs. Narpyzyny hem-de sarymsagyny atýas. Garyşdyryp, 3 minut, 5 minut ýaly nahar dynjyn alýança goýýas. Ine mähriban doganlar, unaş naharymyz taýýar boldy. Nahar gaty tagamly boldy. Gatygyň ýerine düýäň çalyny goşsaň, onuň lezzeti başgaça bolýar. Ýöne gatykam, çalam Turşy bolmaly nämedir? Turşy bolsa naharam turşy bolar. Bu nahar gaty ýeňil nahar hasaplanýar. Ata-babalarymyzdan şeýle bir nakyl bar, Unaş dula bakynçaň, ýarym ýatyp turynçaň siňer diýip. Indi başdan aýdyşym ýaly bu nahar derman nahar hasaplanýar. Bu günlerde siziň hemmäňize şu nahary ýygy-ýygydan bişirip iýmegi maslahat berýärin. Indi Beýik Alladan bu agyr günleriň bütin adamzadyň başyndan sag-aman, çaltrak geçmegini dileg edýärin. Ýagşy günlerde saglykda görüşýänçäk hoş sag boluň. Beýik Alla sizi gözünden salmasyn.